Ko te mea tuatahi pēnei me whakatūpato au i a au anō i te mea uh, kei tērā taha te taunga waka ririrangi. Kei mati au i tētahi o ngā waka ririrangi. Uh, nā reira, e, e mihi ana ki a tātou i tatu anō i tēnei ata. Uh, ko au nei ko Peter Keegan, Ā, ko tēnei ko taku, me kī, ko taku rōpū rangahau, ā, me te ingoa nei, a Malmsey, ko te Māori me te reo Pākehā o Aotearoa. He mea āhua whakapoto ko te Māori me te NZ English. Ā, ko au nei, a Peter Keegan, nō Waikato-Maniapoto i tū taku, i tū tōku. Tuahi nei i nanahi ki te kōrero mō tō mātou whānau, arā i roti i te whānau a Eric rāua ko Harata, tokorima ngā tamāhi nei, tokorima ngā tama, ā, ko te mātāmua o ngā tamahi nei ko Karo Peneti, Ara ko Colleen, ko te mea mātā muri, ko te mea tuarua, a, ko Aroha, ko Pam, ko to mātou whaea, a, a whai aki nei ko Haupai, a Maree, Bernadette, tae aki ki a, a Terehia, a Terita, te māmā o Te Mehinga. A, so koera to mātou whānau. A, nga, nga, aku hō mahi, a, me whāki au i nga pukenga o ēnei tāngata kia mohio he aha ta rātou Ā, tahaki tēnei o ngā kaupapa. Ko Catherine Watson, ā, māua nei nō Te Whare Wānanga o Tamaki Makaurau. Ā, tana pukenga he acoustic engineer ia, ā, he acoustic phonetician. Ā, ko Margaret McLagan rāua ko Jeanette King nō Te Whare Wānanga o Ōtākou. Ā, ko Margaret he He phonetician, he auditory phonetician, ko Jeanette King, uh, he linguist, uh, he phonetician hoki. Uh, ko Ray Harlow, mohi o tātou ki a Ray. Uh, Ray, ko, ko Ray tētehi kua ora haere i tana wehenga atu i te whare wānanga. Uh, kua tino pai te tangata. Nā, nei, so, nā reira, tohu tērā kia koutou kei te whare wānanga. Nā, ka haere tonu. Ā, e toru ngā wāhanga o tēnei kauwhau, ka tīmata au ki te kōrero mō tētahi rangahau i rangahau nei i a mātou i ngā, i ngā tau kua pahuri, ā, e pā ana ki tēnei mea ko te whakahua, arā, te whakaputa Kupu mā te waha, ā, ka mutu ki, ki reira, ā, ka kōrero mō te, mō tētahi me kī he pūmanawa rorohiko, ā, i hangaia ana e, e mātou hei āwhina i te tangata ka pīrangi kia whakapai ake i tana whakahua i ngā oro, i ngā kupu Māori, ā, hei whakakawhe ake kei te kōrero te huarahi ka, ka takahia e, e mātou. Ka pai? Ā, ā tēnei rōpū rangahau e kīa nei ko te Malmsey, kei te rangahau i te rerekē haere o ngā oro Māori me ngā oro Pākehā mai i tērā rautau, ā, tae noa ki tēnei wā. E toru ngā reanga, ngā whakatupuranga i āta tirohia e mātou, ko tētahi i whānau mai i tērā atu rautau. Nē? Ā, i hopokia āhua 1944, ā, i tērā wā tētahi miki he taraka iti ka huri huraina i te motu ki te hopo i te hunga e whakapāoho ana i te reo irirangi, kua hopoki ētahi Māori, ā, e kōrero Māori ana, e kōrero Pākehā ana, Ā, ko te honga āhua kaumātua me te rangatahi nā mātou anō i, i hopu. Nā reira, i roto i tēnei rangahau, e taea te titiro ki ngā tangata, ā, wāhine mā, mai, tāne mai, mai i tērā rautau tae noa ki tēnei wā, ā, ngā mea āhua kau, kaumātua kuia me ngā rangatahi, ā, i whānau mai, ā, ā, i tērā wā. Nā, nā ngā raraunga ka, kei te, kei te, kei te hiahiatia e mātou ko te, te kōrero ā-waha, ehara i tēnei i te, i te tirohanga ki te, ā, kōrero ā-tui. Ā, I hopokia ki te ripene, ki te mihi nei, ko te nuinga na matou i hopu he korerorero no, hai te mea me korero i tetahi kaupapa, me i etahi wa ka ki atu matou oh anei he panui, he korero e rua e toru wharangi, kia puta mai etahi o nga oro Maori, I uaua te kitea i ngā kōrero putano, arā, mehemea ka kōrero te tangata i te reo Māori mō te tahi hāora, ko te e, e, e rua, e toru pea ngā wā ka puta mai i tērā hāora kotahi. Ā, wētahi atu o, o ngā, ngā oro āhua pērā ana. Nā reira, kia mahi tēnei mahi, ā, me mōhio ki te, ki te, te tātakitanga o ngā oro nei. Ā, nā reira, he kōrerorero, he pānui, ā, nā Mātou anō i tuku wētahi o ngā rārangi, rārangi kupu, ā, ki a rātou. Ā, ko ngā mea kei te tirohia, ā, ko, ka kī au ko ngā oro puari rō, ā, ko ngā oro puari poto, ā, me ngā oro puari rua. Ā, koinei ngā, me kī, ngā pūmanawa, ngā, ngā software kai te tatari i ngā raraunga kua kohia. Nā reira kua kohia ērā, ērā raraunga kua whakauru ake ki tētahi database hei, hei mahinga mā, mā mātou. And koira kē te tikanga tātari ēnei momo mahi i kīia nei ko tēnei ko te spectrogram, ko te kore o ngā Hz tae atu ki te 5000. Ko wai ka muhu ki, hā tēnei oro. Hā tēnei, he oro tēnei, Oropuari, Ko te a tenei, a. Ka te take ka mohio he a, i te mea ki te a te titiro au ki enei wahanga ahua tino pango mo te a me penei ke te teitei o te mea tuatahi me pera ke te teitei o te mea tuarua, ka whakahua i tetahi atu pera i te i, he rerekē nga rarangi ahua pango nei. And nā tērā ka mōhio he aha te oro. And ka pērā te pūmanawa me kī ko te Siri. Kāri i te whakarongo ki te kupu ā huri hē hei kupu, ka rangonganga me pēnei, and i runga i ngā mahi tatau ka kī ā te āhua nei ko tēnei te oro kua whakauru mai. And so koirā kē te tikanga, ka kohikohi ngā kōrero, aha tahi hāora, hāora, ā, nui ake rānei, ā, me, me hurihia hei, hei, hei kōrero, hei tuitui, me āta wāwahi i ngā oro kato, ā, me ngā, kia, kia, kia mōhio ngā tatau o ia oro, o ia kupu, Ā, tā rātou, he mahi nui tērā. Kai, kai, kai, kai he tāima hei whakaatu me pēhea tērā. Ā, nā, koinei wētahi o ngā otinga i kitea e, e mātou. Nā, ko tēnei kaua wariwari, ko tēnei te mea i whānau mai i, tē, i tērā atu rautau. Ā, and ka kite koutou ko ngā mea rerekē, ā, ko ngā mea kua nekea, ko te e me te o, ā, koinei te, te hunga āhua Rangatahi i tēnei wā, ā, 30 tau te pakeke i tēnei wā. Ka kite koe ngā mea kua rerekē, ā, kua hikihia te ā me te o, ko tēnei me te ū, ā, kua neke mai ki mua. Nā, he tino rerekē ngā oro puari o ēnei rerenga e toru. Koinei ngā mea tāne, ā, kia haere ki ngā ka mea wahine, ā, he pērā hoki, he tino rerekē ngā pū oro o tērā whakatupuranga, o tērā whakatupuranga. Ā, nā reira, kei te tini haere, kei te rerekē haere te whakahua i roto i te reo Māori. Kāre tātou te mīharo ki tērā. Kua kaha rangona tērā kupu, ā, kei te, kei te rerekē haere i te mita o te reo Māori. And koirā kē te whakatinanatanga o tērā whakapae. Ā, and ka kite hoki koutou i tētahi reanga, i tētahi whakatupuranga, he rerekē te whakahua a ngā wāhine ki te whakahua o ngā tāne, kāri i te ōrite. I te nuinga o te wā, Ko ngā wāhine ngā mea ka, ka tini haere i te reo, ka tini haere i te whakahua, ā, nā tētahi whakatupuranga, and ka whai muri mai ngā tāne. And ka pērā te reo Māori mai rānō, and ka pērā hoki te reo Pākehā i Aotearoa. Ka pērā hoki te nuinga o ngā reo puta atu i te ao. A nga nga nga wahine nga nga tinihanga i timata na ratou te huarahi i para and ka whai mai nga nga tane. Okay, hari tonu. So ka raru matou e e noho ana i te kainga and and ko au anaki te te tane. Ā, whai koe rā ngā mea kua kitea, ā, kua rerekē te ū, ā, ko te e kua hikitia. Koutou e noho ana ki Tamaki, ki te whakarongo ā tātou ki ngā tāngata e kōrero Hāmoa ana, e kōrero Tonga ana, ko te oro tino rerekē ko te ū. Kare ratou whakahua i te u ko to ratou he u. And kei te mau tonu tera, a, tera hoki te reo Maori, no mua atu e nanei kua ahua tini, a, ene ahua pera te reo Pakea i Aotearoa. A, ka rangona tenei enei momo puari rua, a, a, kua tata haere i, i roto i nga, nga karahi, a, Au, O, āe, āe, ā, kei te, kei te whakatata. And, koinei tētahi āhuatanga ka kitea e mātou, kua iti haere te roa o ngā poari roa. E pēnei ana, e, e tika ana tēnei, ko ngā poari, ā, poari, ā, ngā oropoari, ā, poto, Āhua nei, te āhua nei, āhua 60, 70 mere he kona te rō. Ka mārama, 60, 70 mere he kona te rō. Nā, i tērā rautau, i tērā ātu rautau, ko te rō o ngā puari rō, oropuari rō, o tērā whakarēnga, 1020, 30 rānei meri hekona te rō. I tēnei wā, ko te rō o ngā oropuari rō ka rangona i au, i tēnei ata inanahi nei, ki au āhua 91 Meri Hekonate Ro. Kei te iti haere nga puari ro, nga oropuari ro i roti te reo Maori. And koira ki te taki ka ka raru a nga tamariki i te wa ka ka panui te pokapoka, ka kite i te tohu to, engari kari pera te whakahua a nga kaiako. I te wā ka whakahua ki au nei, ka tae ki te wā ka kī, karekau he oro puari roa i te reo Māori, he oro puari waenga pea. And so koira tētahi āhuatanga Ā, kei te pā mai ki a tātou. Engari waimaria tātou mā, mā te panikiritanga ērā momo āhuatanga e whakatika. Ā, e niki au, nā ngā wāhine ēnei whakareretanga i para, and ka whai muri mai tā mātou te whakatupu rangatāne. And ka kitea tērā āhuatanga puta atu i te ao. So kāre i te mīharo ki tērā. Nā, ā, he tino whakapotonga o, o ngā otinga tēnei, ā, koutou tino hiahia kia Ā, pānui i te rō o ngā kōrero ā kūkaratia, ka moe, kūkaratia, Google, ā, tēnei, ā, ki te kore i mera mai ki au māku tuku tēnei pepa ki a koutou, ā, tino, tino pepa tērā e, ki a koutou, nō taku aroha ki a koutou he iti teiti, ā, nā reira, ā, koira, koira te, te mahi rangahau. Ā, i, i te whakaaro mātou, ā, kua rere ka haere te reo Māori, kua rere ka haere te reo Pākehā o Aotearoa, ka ahatia. Ā, and ko tētahi atu mea ki au, ki a Peter Keegan nei, and karekau he, karekau he raranga hei, hei tautoko ēnei o āku whakapae, Ahuakore take ngā kaiako Māori mō te whakaako i te whakahua tika i ngā oro Māori. Ahuakore take. Kāre te tino mōhio me pēhea te mahi o te waha, o te arero, o te ihu me te korokoro. And i runga tērā ka rarua ai. And i te mea hoki te, te taki tuarua, a, ko te pūnaha oro Māori, he tino rerekē, etahi wā he ōrite, etahi atu wā, he rerekē ki te pūnaha a, oro reo Pākehā o Aotearoa. And kua kite au i ngā nūpepa, a, anake te, te, te, te, te, te kupu Māori, and, and i pērā i te reo Pākehā. And, and etahi wā kai te hē tērā, and ka raru i tērā. Ā, i te mea hoki, ā, i te pātapatai mai ngā, ngā rangatahi i tō mātou, ā, Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau me te Kāri Tino Mōhio pēhea te pai o tā rātou ake whakahua, ā, and me pēhea e whakapai ake rānei. Nā reira, i runga i, i tērā mea, i koirā te taki ka

Mā te whakaatu a pikitia i te mahi a te arero, i te mahi a ngā ngutu, i te mahi o te kauae a te aha ranei, ā, ka mārama haere te hunga ki tōna aki whakahua i ngā kupu. And take anō ka mahi mātou i tēnei mahi, i te mea he kairangahau mātou ka tae ki te raumati karekau, kei te tino nui ngā mahi. So nā reira ka ahu ki, ki tēnei. Uh, kei kōwheti mātou. Uh, and e tae e mātou, e ahua whakahihi mātou. Ok, haere tonu. Ok, nā reira, i whakamātoutou tēnei ka koutou. Tikina mai he pepa. Oh, he waia, aha rānei. Uh, Koinei tētahi o ngā whakaahua kua whakaurua ki te pūmanawa nei. I te whakahē ētahi tangata ki a mātou me te kī, kāta taki ka uru tētahi upoko ki roto i tō pūmanawa, i kī atu au, nōku ake tēnei pū upoko, ehara i te mea he tino tapu, nā reira kau e āwangawanga ake ki tēnei. Me tēnei ārero nei. Nā, koirā taku pātai, taku whakamātautai ki a koutou ngā kaiako Māori. I te wā ka kī atu au ki te tangata kia pēhi te kāta nei, ka whakamahia au a tētahi oro Māori. Ko tāu mahi, tūi mai, kaua kī atu, he aha tērā oro Māori? Arā, he a, i, o, u, he p, t, k, p, aha rānei. Nā, ko tō mahi, ka āta titiro ki te mahi a te ariā, and ka mōhio ai ki te aha tēnei mahi. And i te mea, nō taku aroha ki a koutou kua whakamahia e tēnei oro mō ngā wā e rua. Nā reira, pēhi te pātenei?

Tātai tuatahi, he oro whari tēnei, he oro kati. Āe, he oro kati, i runga i te mea kua kati rawa te waha, and tātou e tino mōhio ki te tikanga o tēnei kupu ko te consonant, koira kē tana whakamāramatanga, nē, kua kati Rawa te wa. Na reira, koutou kua tuhi mai te. A, e, e, o, ou, kua hea koutou. A, a, me hoki mai ki te 101. Ano, a, e hari, ha tahau, ko te whau. Ka. Te na. Te na. E ha ko te na. Te na, pea, te na. Ka. Nga. Ka.

He ra tera, ko te flat. And koe ra, koe ra tetahi whakaro o, o mātou, tera pea, ki te kiti i ngā tauira i te mahi a te ariro, ka marama haere kei hea rātou e hea ana, me pehea e whakateka uh, i te wā ka, ka whakahua. And i te kiti hoki koutou, hari te mea ko te ariro anaki, Arā, mai i te koropu, arā, he pūnaha nei, he pūnaha te katoa. Kāre tino kaha e taha ki te pūkohukohu, mai i te korokoro ērā wāhanga. So nā reira, koera, koera tētahi o ngā pikitia kua whakaurua ki te pūmanawa nei. E kore tae au te whakaatu ki a koutou ngā, ngā mea katō o te pūmanawa i tēnei waha, wāhanga, engari e toru ngā wāhanga, he wāhanga whakarongo, he ataata, ā, he, ka kī au ko, ko tētahi atu wā, wāhanga ko te āhukahuka, ā, he speech recognition tērā, ā, me ngā whakaahua nei. And ko tētahi, ā, Ko te āhukahuka nei, āhua pēnei, koinei wētahi kōrero mō te pūanawa nei, hari te mea i puta mai i tēnei tau āhua tekau, tekau mā tahi tau mātou e mahi ana i tēnei mahi. Nā ngā tauira o Te Whare Wānanga tēnei i hanga, arā, he karahipi mō te raumati, Nā reira kua mahia i runga i te aroha me te pūtea iti. And tā mātou nei, ka whakamahia he putanga i te raumati, ka whakamātauria ki ngā tauira o te whare wānanga, ka āta titiro ki ngā raraunga, ka whakateka, ka whakateka i ngā pikitia, ka hangaia tētahi anō, and kei te haere tonu, kei te haere tonu. Ok. Anake te pūmanawa nei, ko tētahi putanga, nā, ka kite koutou ko tēnei ka noho ki te wini tekau, me te, me te wini uh, whitu, uh, and ka pehi te pātini, uh, and ka puta mai tēnei. Uh, and ki te pirangi, ki te āta tētero uh, ki tō pū oro, Ā, puari, ā, ka pēhi te mea whero, and ka tae ki tētahi āhuatanga pēnā. Nā, te mea tuatahi me whiria, ā, he, he tāne, he wāhine rānei i te mea he rerekē te kauwhata me tō pakeke, mēnā he rangatahi e āhua kaumātua. Koinei kē te kaumātua, ā, e tāne ki ngā tāne, Nā, koinei ngā, ko ngā porowhito nei, koinei ngā mea i ahu mai i ngā raraunga i kohia e Mātou. And koirā kei te tauira, tāu mahi ki te kī mai, kei hea te, te, te mea pāti nei, me te kī, ē, ē, ka puta mai ēnei momo pāti nei. Ka kī anō, te ī, ka, ka pātini mai i konei, ā, Ā, ka pā tonu e te Irāwhiti. Nā, ka kite koutou e whakaatu tēnei i te takotoranga o te arero, ā, i te wā ka, ka whakahua i te ā, kua tino hoakina te waha, and ko te wāhi waenga o te arero kei raro iho, ā, ā, arā, kua tino tuwhera te waha, ā, ko te i me te e, ā, aho kati te waha, and kua hiki te, te wāhanga mua o te arero i te wā ka whakahuatia. Nā reira, ki te hautititiki i tēnei mea, ā, ka mōhio me te whakarere i te, i te, i te arero e taea te tae ai te Te whakakī ēnei wāhanga katoa. Nā reira, kua haututu ai ki tēnei. Nā, ko te mea i roto nei ko tētahi, ari ko te tangata he meheni, e āhukahuka ana i ngā kupu ka puta ki roto. Ā, ā, ko tēnei tētahi atu wāhanga o te pūmanawa nei, kei te, ā, ā, tāu mahi ka whiriwhiria tētahi kupu, ko te kupu hau, ā, ka, ka hopukia, ka pehe te pātini, and tā te mihini nei e kī ana ki a koe, ā, mehemea kei te tika tō whakahua, mehemea kei te hē, kei whe koe e hē ana. Nei? Ā, koirā, koirā tētahi āhuatanga, e me te kei pēhea te pai o tō mahi. E mehe, mehe, mehe tino rerekē, ā, ko Kori Paiheneti tō, tō utu, ā, ka teka ā, ko Tahi Rau he, ā, Paiheneti te, te... Ok. Ā, ka mutu tētahi putanga, ā, ka tupu ake ngā tauira, ā, kia, kia... Kia haututū ki ēnei and ka haramai ki taku rorohiko, ka mahia mai tētahi pūmanawa e kīia nei ko te Camtasia, kia hopu kē te tangata me āna mahi ki te rorohiko, ā, ka haututū ki te pūmanawa nei, ka mutu whakawhakaotia he rārangi pātai me te pātai atu. He aha ngā mea tino pai o tēnei pūmanawa, he aha ngā mea kāre te tino pai, ā, me whiua ki te taha rānei. Ā, nā reira, anei tētahi tataunga a ngā tauira e kī ana, āe, kei te pai tēnei, ā, kua tino whai hua ērā momo mea. Ā, me te kapua kupu me kī i ahu mai i ngā patapatai, ā, he aha ngā mea tino pai e pā ana ki tēnei momo mea. Ā, e, koutou kare tino pai ki taku kauwhata, ā, tuatahi, ā, i whakaaro atu mātou, well, tērā pea, he aha tētahi atu, ā, huarahi hei whakaatu i, i te teko o te whakahua, and i whakaaro mātou me, me haere ki tētahi āhuatanga pērā. Ā, nā reira, ka kī atu, Whiria te kupu, ā, ka whakahua, ā, ka uru mai ngā ira pango ki te wāhi. Mēnā kāre i tika, ā, ā, ā, kei te taha, kei runga āki nei, ā, me te tohutohu me te hē e whakatika, ā, ā, ka waipengia, ka mahi anō taino ki te wā ka whakatika. Nā reira, māu anō e whiriwhiri, ko te hē te kauwhata e, e tino pai ki a koe. Ā, and kīa nō au, koinei te, te mahi o te ārero,

Ehara nōku ēnei ngutu. He ngutu tūturu Māori, tūturu Ngāti Porou wōnau. Kare te whāki ko wai tēnei. Ai. Ā, ka kite ngā tāngata pēhea te mahi a ngā ngutu i te wā ka whakahua i te, i te, i te, i te, i te oro, ā, i te kupu rānei, i te mea wētahi kāre te tino mohi me pēhea. So, kua whakaurua ā, ērā momo ataata ki te pūmanawana. Nā, koinei kē te putanga hau i puta mai i tēnei tau, ā, and ka, kua puta ā-ipurangi nei. Ko te raru kē o te, o te wini tekau, te wini whitu, kei te rorohiko tērā, ā, i tēnei wā kua, kua kei te heke tātou ki ngā waea, ki ngā ipapa, ki ērā momo mea rānei, Nā reira, i kua huri kē ki, ki, ki tēnei, ā, i, i tono atu mātou ki te rōpū nāna ērā emoteki i hanga, ā, nā mātou anō i whakarerekē, nā reira, ā, māu anō e whiriwhiri mēnā, ā, he modern female, he āhua kuia, aha rānei koe, ā, pē, e taea te whakarongo, e taea tēnei te hopu ki tō kōrero. ā, me te whakaatu pēhea te mahi o tēnā. Ka koira, koira tētahi āhuatanga kātahi ono ka puta mai ā, i tēnei tau, ā, ā, kua, kua whakamātauria engari kāre anō kia, kia oti rāua te, te āhua o tēnei. Ā, ā, ā, ā, ā. He aha ngā mea kua ākona i roto i tēnei mahi? Ko te mahi ā-hukahuka, ā-kupu, tērā te maunga teitei, kāore tino pai te pūmanawa nei. Ētahi wā ka hē te pūmanawa, ahakoa kei te tika te whakahua. Ka whakapono ngā tauira kei te hē rātou. Kāore rātou e whakaaro kei te, ka raru kē te mihini, i te mea kāore te Kei te tika te mihini ngā wā katoa, ā, kei te whakapono ngā tangata ki te, ki te pūmanawa, ā, engari, kei te kī mai ngā tauira ki a mātou, kei te huarahi tika mātou e, e haere ana. Nā reira, ā, hei whakakapi āku i tēnei atua, ā, kei hea tātou e, e, e, e haere ana, Ā, me whakatika tēnei mea te, te āhukahuka, arā, te speech recognition, kāre tino pai i roto i te, i te mihini nei. Ā, he nui ngā raraunga kua kohia mai e mātou kāore noa kia, kia tātou kāore noa kia, kia tāngia ki te pepa. Ā, ka haere tonu ngā whakamātautau ki ngā tangata kōrero Māori, ā, mehemea ka kī mai te hunga kōrero Māori ka whai hua tēnei pūmanawa ka haere tonu mātou. Kei te kī mai te hunga e whakamātautau ana i tēnei pūmanawa, ā, ā, kāre tino pai tēnei, ā, kua koretake haere rātou, ā, kua, kua mutu kē mātou, ka kimi kaupapa kē mā rātou anō. Ā, koira, koira tētahi painga o te, o te kairangahau, ka, ka mahi tētahi kaupapa e nui ngā kaupapa ā, hei whainga mā mātou. Ā, e to, ka haere tēnā, ka haere tonu ngā whakamātautau, ka kohi ngā raraunga, ka, ka tāngia ki te pepa, ā, ā, me, me hoki anō ki tērā taha ko te taha āhukahuka kupa. Kāre te, kāre tino teka te pūmanawa nei. Engari, ahakoa he maunga teitei tērā, ā, ka ekea e, e mātou. Nā reira, ā, ka mutu ake au i, i konei, e, Ki tō paku whakamārama mō tēnei o ngā pūmanawa nei, me mihi ai ki te whare wānanga nāna i tētahi pūtea i homai me ngā kaikōrero i roto i te anga rarenga nei me ngā kaiāwhina me ngā kaiwhakamātautau i āwhina nei a mātou. Anei te toenga, ki te aro ki tēnei kaupapa titiro Kūkaratia taku whārangi kei Te Whare Wānanga o Tāmaki-makau-rau, kei reira ngā hononga ki tēnei pipa ki wētahi atu e pā ana ki tēnei mahi. Nā reira, tēnei mahi, ehara i te mea kei te, kua oti mātou, kei te huarahi mātou, kei te, e haere tonu ana, ā, kāore anō kia puta atu ki te ao whānui, kei te noho tonu i roto i ngā rorohiko o Te Whare Wānanga o Tāmaki-makau-rau. I te wā ka puta atu, Ā, tō mātou hiahia ko te kori utu, ā, engari me tika, me, me tika rawa i te whakaputa atu i te ao, ā, kei, kei raru mātou. Bueno, koe, koe rā mātou, ka nui māku i, i, i tēnei wā, nā reira kia ora mai tātou katoa.
Te Pita, e mihi ana ki a koe. Ai te miharo atu au ki te āhua, ki te whānui o tō titiro ki ngā āhuatanga mōkitokito noa iho nei. Nō reira e mihi ana ki a koe, e haere mai i tēnei rā.
Awhe. E mihi ana ki te Ipukaria, ko te tūmanako he Ipapa